you don't ever hold your phone you go to see different things update instagram update facebook you know so i hold my phone one day now see update bible i say wetin solomon don do again wetin happen afresh wey we dey update for wetin solomon do new because to be honest i dey that solomon i dey Unless the story no clear, how person go get 1000 women, only three children? How? No baby planning, no ijo, only one. No, that story I see dey look am. In fact, there are many things in the Bible wey I dey look say dem no really document. Like that arrest wey dey arrest Jesus, star, e sure me die. Say dem don arrest Jesus several other times before dem kill am. because na carpenter you go don delay person work. na im papa joseph go come say mona leave am he just say dey preach he dey work no no time no time. I wake up one morning, see, pray for Ukraine. enter twitter i see say dem give dem putin put am for there i say na wow we start to pray for ukraine na sleep the same day wake up na still pray for nigeria i say ah wetin happen na dem say buhari go put mouth for their fight i say wetin happen say buhari say give

no be here we dey wey um, alai mohammed dey go warn israel say give dem twenty four hours to produce nnamdi kanu if not nigeria will go to war with israel you know who be israel israel wey get covenant with god they go press one button third mainland bridge go go down all of una go use canoe dey go work you dey play with israel who wan go fight

na when people wey no see food chop begin see your neck like turkey once you dey pass dey say oh boy see meat because you fit think say you dey okay you get hundred million you get fifty million once you pass Ka- kaduna abuja expressway you are broke. When you travel abroad, you go notice Nigerians dey suffer. I travel to UK. When a child is born from birth till 18,

to address you just wan ask how to reach admiralty you go dey see say the face dey boil na you go dey tell the person please hello please sir please how do i you go dey beg you go put please because when you just say make you no put please you just go me hello eh, what what what nigerians dey vex you go uk dem no dey beat thief for uk because dem dey pay dem money dem wan know why dem go into stealing you don beat thief dem go arrest you nigeria we dey beat two teeth until they resemble twins nigeria for uk if dog bite you they go pay you money say dog bite you they go call the person wey get the dog so why did you bring the dog as a domestic animal this and that ah nigeria person dog go pursue you from here to songo tedo na him go still dey tell you i tell you say e dey bite you no know you no know say e dey bite. Suffer dey this country o. Like normally, check the scenario as a man. FMV is a married man, he's my friend. You no fit just wake up out of boredom, nothing happen, just go ask your wife, are you cheating on me? From where? She don start cry. Na you go begin apologize. Your wife fit just dey bored. Nothing dey go on o.

If you try to touch your wife, she no gree. That means she's not in the mood. If your wife try to touch you, you no gree. That means say they sleep with another one. and na a man's water ah, they dey deceive you. Na dem get everything. You favour them. Check everywhere now. Your mother go dey say, this breast I fed you nine months. Your papa don talk that kind thing before. You now you call the emotionally blackmailed. You call the Sam sorry. No, no, women dey craze. Sorry. Happy Mother's Day. I wanted to say Happy Mother's Day. Cultists enter bush go do initiation, headmen kill all of them. Nothing will never happen for this country. For Enugu, dem kidnap DPO na vigilante save am. For Port Harcourt, Father Christmas dey share gifts to children, dem thief im phone. The Nigerian news dey tire me. For uh, um, Ekiti, I bin na wetin? Pastor go meet native doctor for spiritual power. Native doctor use pastor do sacrifice. The news too much. The problem everywhere. I don't know what we are going to do. Una no see the one wey happen recently? Taribo West. Where they pray for Tinubu. You speak in tongues so they Rekabaya, I see you taking Nigeria. Rekabaya. Tinubu, they look and say, "Ah, how much I give this guy? Ah, only one million. If I bring up bullion for this guy, go put judge for me. this man, Okocha na Okocha get sense. Okocha, when I give a microphone to talk, you know say Nigerians they look. You know say we dey take them like legend. My brother, poverty no be anybody mate. When you get the kind of money wey dem go give you, you go worship. When dem give O- Okocha microphone, na Okocha say, uh, we know the journey is tough. Uh, I wish you good health. I wish you good health because what you need now is health, sir. Poor people can argue. You know, so come and they argue, mumu, mumu argument. Especially how much Ronaldo and Messi they collect. Ah, I no dey know how poor men dey take dey comfortable discuss am. Just say boy don hear much happy Ronaldo last week. Then go come finish come ask you baba you, you go pass chevron. May you just drop me for you wey buy Ronaldo last week. Na me go drop you. Like no get sense. just one. just one.